Amosi. Ber ahinya. Iriyo nade?
Ariyo maber.
Abiro ka. Abiro ni kiyie to imiya mogo gi sukari.
Ere kaka tang' amiyi to gombo cha be itamri chula? Abiro neno kaka miyo katamra, abiro neno kaka atimo gi kibrit. Kik itimna marach dhako wadwa, gigi be gik mawaro. Owada ang'eyo.
Piny ema tek lakini ang'eyo.

Sabundo en chal. Koro riwna te ni gin pesa di?
Magi te? Hmm. Magi siling mia ariyo gi piero abich.
Mia ariyo gi piero abich? Eh. Abro timoni maber minwa. Timna maber, owadwa dhako wadwa. Erokamano.
Eh.
Emma. Yes. Sasa.
Poa mama. Mm.
Mm. Eh. Mainga jani baba ditu mana ti birthday. Baba unya kati ni birthday. Mama uona kode. Unya ni achel kende ni, nyathi na achel kende. To skul oyie nodhi wila moro. Eh. Mama skul chakre kwanza saa oti gi tipuro nyaka e skul. Ah, mano ok nya sandori kamano. An adwaro skul maber lakini ok adwa boarding, adwa skul maduogo neno baba. Ah. Mama Emma.
Yes.
Luongo ne gadhi ada achopo ka duogo piyo piyo. Emma. Baba bora dawe akendo. Ah, ah, kawe, ewe ina. Baba, ada, kore dawe akendo. Ah, ah. Tikalo nango.

Ne chak imeda gik moko. Ere pesa?
Miya miya chulo. Dhako wadok daga miyi kawuono. Nang'o? Kawuono ok daga miyi ma kata jogweng' winji ok daga miyi. To kiro ka malich malich ma in go cha. An gi Mama bedo pesa. gowi gowi. An gi gowi Ok pesa. anyal miyi, ok anyal miyi dhako wadwa. An gi gowi pesa. Chudin ma pesa ma madho ko to michula to onge. Ok kamiyi onge.

Mama. Ibombe gichanoka, mon chanoka. Churi no, churi no, otimo. Adwaro chumbi maduong'.
Churi timang'o?
Chwara mer. Mer mer ma dichwo tiyo. Mer mer midago?
Mm, ema dak go wada. Ah, mano kaka ti dak gi chwo. Ket ka.
Dhako yawo iti.
Mo. Ketne ketne. Sukari. Ketne gimoro. Ba motiwo uru ba. Uru ba. Uru ba gane go mabiro holo go to riemba go wada.
Iwacho sukari. Eh, awacho sukari. Gawo okay. Majan.
Kibrit pok imiya.
Oriwinjo? Mm. Dwani bed ne neno ne maber. Dichol ne yero nade? Nyamin gi.
Koro idhi e shida nikech nyamin ng'ato dong. Owada nyamin gi moira. Koro gago ni pin.
Mm. Nyako abro ng'ato. Sasa mo biro ibro gocho. Obona ko tiyo. Masari tangini matia dong. Eh.

Ah, ah. Jaduong' nosemayi simu? Ok omaya. Hmm.
Simuno nyaka mak koonge, ok anyal mako simu kae. Nyalo yudo knya yudi.
Oh. Hmm. Um, an an ati lakini ok anyal mako kae nitie. Koro watimo na.
Ok ang'eyo.
Koro watimo na.
Ok ang'eyo in mondo iwachi na. Neno wang'a.
Nado na tim ni gimoro. Moro sechako kacha. Oto ngiyo.
Haya. Nyadonjo keo. Erokamano.
Magi meka.
U pesa. Eh. Erokamano. Kwa sababu niti, Mm. warom kama na wacho cha. Haya. Dimo sa Sadi.
para tia kama. Haya. Mimi sisi bidii wangu ndio merdo. Haya. Onge wacho.
Onge wacho.

Mach ose mach mach osewin. Mach osewin oseywa eri ot. Mama be ose nyaka change kiny nyaka ta girwakro. Inyi nwangu girwakro mos mama. Mara yudo ko tuere. Ah? Mara basa keno ngione manyie. Owa guru dupcha. Mach owe to sikat ma en go. Ah. Dongo buoga. Donge na nyisi leti nwadhi gol. Pesa temo ogole maken. Ing'e no Miya nyaka pesa. Omiya nyaka pesa. To nyoro ni mayudo kogo ni shopping oting'o uru bag moro kama. Mm. Shopping kopo. Dong koro neno ka pachwa konyo. Min otworo wuon otworo aye ni rach. Mm. Dong koro wiye wiye mondo ti kode. Wiye mondo ti kode. Leti. Mm. Hey. Lakini wawuoth kwa makore. Mm. Nyaka walos mon machandre kor gweng. Mon machandre sa